Jiena sorpriż illi Andy donnu jrid li l-poplu ma jsaqsix. Dawn in-nies iridukom ma ssaqsux. Jien ngħidilkom saqsu u ppretendu l-mistoqsijiet. Għalhekk kontinwament niġu fuq il-media biex inħeġġukom issaqsu. Il-Prim Ministru qiegħed fi x'qiegħed u l-investigazzjonijiet bdew isiru għax ma kellux Għażla oħra, Peppi. Sinjuri, dil-ġimgħa sirna nafu illi Thomson Reuters ħallsu nofs miljun ewro biex insiru nafu min hu s-sid ta' Seventeen Black. Mingħajr dik l-informazzjoni kieku llum ma nafu xejn, kieku llum għadna qed nitkellmu fl-ajru u kieku għad m'għandna xejn u l-Prim Ministru u l-Pulizija ma ħadet ebda azzjoni. L-FIAU setgħet kienet taf x'għamlet. Il-Prim Ministru żgur illi seta' jkollu informazzjoni x'għamel. Il-Prim Ministru qalilna, għax imbagħad din hija s-sabiħa, jidħqilna f'wiċċna u jgħidilna kelli informazzjoni għal dal-aħħar sentejn u issa fl-aħħar donnu jista' jillibera ruħu. Jiġifieri, il-Prim Ministru ta' pajjiżek u ta' pajjiżi għandu informazzjoni, ilu jafha sentejn U x'għamel dwarha l-Prim Ministru? Il-Pulizija saqsewh il-Prim Ministru illum x'inhi l-informazzjoni illi għandek u m'għedtinniex jew qed jassumu li diġa jafuha. L-istituzzjonijiet le mhumiex jaħdmu. Meta jaħdmu u jekk jaħdmu bħalissa għax m'għandhomx għażl'oħra. Ħa ngħidilek ħaġ'oħra Peppi, il-Kummissarju fejn hu? kulħadd l-istess domanda leġittima. Meta sid Pilatus ħarab bid-dokumenti, konna nafu li qed jikol il-fenek il-Kummissarju. Illum il-Kummissarju fejn qiegħed? Veru għandna fenek involut, imma fejn hu l-Kummissarju? Għaliex għandu jkollna l-Kummissarju Dottor Joseph Muscat li jkellem lili u lilek u jgħidilna dak li jinteressa lilu biss u li jridek tkun taf? Bħalma ġara fil-każ Hegrand. Għalfejn Inti ikollok inkjesta pubblika u jkun jaf biha biss il-Prim Ministru u sħabu x'fiha u jiena u int għadna sal-lum nittalbu x'fiha dik l-inkjesta għaliex il-Prim Ministru jgħidlek biss dak li jaqbel lilu.
Robert, Tonio, qabel l-elezzjoni, Tonio Fenech kien irċieva arloġġ tal-lira. U l-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien, il-Gvern tal-Labour, insista li jirreżenja. Dak iż-żmien, u la kienu għaddew inkjesti u la u la resquhom u xejn, ġifieri, just għal għax kienet ta' xi ħadd illi eh, tal-mara ta' xi ħadd li kien involut fil-iskandlu taż-żejt. Kellu kellu jirreżenja dan. Ovvjament illum instab ma nstab xejn, ġifieri ma kien ma għamel l-ebda ħadd xejn ħażin, tajjeb. Allura mhux kontradizzjoni meta il-poplu jgħidu hemm nies li għandhom jirreżenjaw. Mela.
Jiena l-ewwel nett ma nixtieqx nirriduċi d-diskors tiegħi għall-oratrija politika, għandi l-opportunità llejla li nieħu din in-narrattiva, però mhuwiex il-ħsieb tiegħi. Jiena nagħmel distinzjoni bejn il-kamp politiku u l-kamp kriminali. Huma żewġ avenues distinti illi wieħed irid jifhem li hemm distinzjoni netta bejniethom. Il-kamp kriminali, hawnhekk għandi kollegi tiegħi illi jaħdmu proprju ferm aktar minni fil-kamp fil-kamp kriminali, hemm kodiċi, jiġifieri serje ta' liġijiet, illi tgħid, telenka meta wieħed jagħmel, skorrettezza crime illi twassal għal sanzjoni, jiġifieri illi twassal għal punishment. Biex isir dan hemm bżonn żewġ elementi li huma il-will u l-understanding, l-intendere, l-volere, jiġifieri li jiena rrid il-ħaġa, naf x'inagħmel u qed nagħmilha. U jrid ikollok ukoll il-prova lil hinn mid-dubju raġonevoli. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex il-kamp. Antonio Fenech ma kinux.
Għax hija d-domanda li għamiltlek hija l-konsistenza. Ħa niġi għal Tonio Fenech. Meta niġu għall-kamp kriminali allura, jekk jien niżbalja kriminalment, allura hemm is-sanzjonijiet, jiġifieri hemm il-penali, u l-ġudizzju se nieħdu mill-qorti. Imbagħad hemm il-kamp politiku. U l-kamp politiku wkoll għandu s-sanzjonijiet. Filwaqt li fil-kamp kriminali nitkellmu dwar crime, fil-kamp politiku nitkellmu dwar error of judgement, li jista' jkun. Tonio Fenech insellmlu għamel ħafna ġid f'dan il-pajjiż, jien ma kontx wieħed milli kkritikajtu, seta' għamel żball. Error of judgement. Però il-politiku, b'kuntrast għall-kamp kriminali, jiffaċċja lin-nies. U ż-żewġ persuni inkwistjoni, illi donnu perjodikament nerġgħu niftakru fihom, u we call for their resignations, dawn iż-żewġ persuni diġà kienu suġġett, is-suġġett ta' kritika pjuttost intensiva min-naħa tal-Oppożizzjoni tal-lum. Qed nirreferi għall-2017 għaliex, Qabel l-elezzjoni tal-2017, dawn it-tnejn min-nies diġà kienu suġġetti għal kritika politika. Quindi, dakinhar dawn it-tnejn min-nies iffaċċjaw it-test politiku. Il-Partit Laburista, il-Moviment Laburista fl-2017 żied il-maġġoranza mill-2013. Jiġifieri jekk kien hemm error of judgement, jekk kien hemm,

fil-pretest tiegħi distinzjoni bejn il-kamp kriminali u l-kamp politiku. Mela, jekk inti taf, Doktor Grech, jekk inti taf li hemm konnotazzjonijiet kriminali, allura nkun l-ewwel wieħed jien li dawn it-tnejn ma niddefendihomx. Però il-kamp politiku, quanto che l-error of judgement, dawn, dawn, kienu jifformaw parti mill-forza politika li marru quddiem il-poplu fl-2017. u kellhom maġġoranza akbar. Jiġifieri, jiġifieri, jekk kien hemm, ippermettili ftit, jekk kien hemm dnubiet politiċi, biex inkompli bin-narrattiva tiegħek, l-error of judgement, l-error of judgement mar quddiem il-poplu u l-poplu ta risposta. Jekk hemm konnotazzjonijiet kriminali, jekk hemm, ippermettili ftit, jekk hemm, kumpanija sigrieta, eżatt malli jitla' fil-Gvern għadu kif biss is-salib tal-ġurament, Dak huwa error of judgement Jiena qed biex ikun ngħid. jista' jpoġġi 5,000 kuljum ġol-kontijiet moħbija tiegħu. Mela. Dak huwa error of judgement. Jekk dak li qed tgħid int iwassal iwassal għal crime, u inti taf daqsi illi dwar din il-materja hemm inkjesti għaddejjin li jien ma nafx l-eżitu tagħhom,

il-maġistrati illi il-maġistrati illi jistgħu jinizjaw inkjesta jekk jiena jew int jew kwalunkwe persuna imur għandhom u tinfetaħ inkjesta, intom li tgħidu illi m'hawnx ir-rule of law. Tajjeb? U fl-aħħar siegħat dak li rajna hija konferma, permettili John, hija,
ippermettili, fl-aħħar siegħat, fl-aħħar siegħat, issa jiena konna f'dibattitu flimkien u jiena nerġa' ngħid ma nafx, Jekk dak li qed jiġri huwa konness mal-qtil, għadni ma nafx, għaliex ma kellniex il-dikjarazzjoni uffiċjali f'das-sens. Però, però, mill-ewwel daqqa t'għajn, naħseb il-poplu Malti li qed jarana jaf illi kieku veru l-istituzzjonijiet ma jaħdmux f'dan il-pajjiż, jiena ma naħsibx li kien ikollna l-aħħar żviluppi. Jiena ma naqbilx ma' dan li qiegħed Right Robert għas-segwenti raġunijiet. L-ewwel ħaġa, f'elezzjoni, ma tistax inti torbot elezzjoni billi tgħid illi għax saret elezzjoni allura dawn it-tnejn min-nies dak li għamlu huwa tajjeb. Tinsiex ukoll, Robert, illi llum hawn żviluppi ħafna oħrajn bis-saħħa tal-investigazzjoni ta' Reuters u nies f'elezzjoni ma jivvutawx sempliċement fuq dan li qed tgħid inti. Jiena almenu din hija l-fehma tiegħi, issa jekk inti għandek fehma oħra we can tend to disagree. Trid tapprezza wkoll, Robert, illi llum ġew ħafna affarijiet oħra u kien hemm ħafna żviluppi oħra li ma kinux a condizione tagħna dawk iż-żminijiet. U jista' jkun li terġa' ssir elezzjoni oħra għada u l-Partit Laburista jerġa' jirbaħ din l-elezzjoni. Għalija personalment huwa relevanti jekk jiġri dan, personalment. Ħa ngħidlek għaliex. Għax jiena xorta ma nemminx illi anki b'dak li ġara, u biex inkompli nispjega biex nirrispondi fuq dak li qal Andy dwar għaliex l-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin jaħdmu,

Diġà għadtlek, ħa ngħidlek kemm ma sar xejn qabel. Jiena nara stramba, ma nafx jekk tarax inti stramba, illi jekk inti għandek xi ħadd bħal Nexia Biti, illi hemm dawk l-implikazzjonijiet illi hemm, illi ħadd ma jieħu jew jagħmel xi pass jew xejn. Le, insihom l-inquiries, insihom l-inquiries, Rob, l-inquiries ma bdewx għax jaħdmu l-istituzzjonijiet. Dawk l-inquiries ma bdewx għax aħna l-inquiries bdew għax aħna fatti kellhom isiru qabel għalija bħala ċittadin Malti għad tal-mistħija li soċjetà bħal Nexabity tieħu sehem f'kull tender u f'kull proġett li jsir f'pajjiżna meta dawn kienu qegħdin jagħmlu dak li kienu qegħdin jagħmlu. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmilx subscribe.